Helo bawb, Ows dwi, a dwi'n mynd i ddarllen llyfr Dewi na Doti i chi. A tro yma, mae Dewi na Doti yn crwydro Cymru. Beth wyt ti'n neud, Griff? medda Aisha. Dwi'n edrych ar fap o Gymru, medd Gruff. Dyma ble rydyn ni'n byw. Dwi eisiau gweld mwy o Gymru. Beth am alw ar Dewi na Dotty? medd Aisha. Syniad da! Un, dau, tri, pedwar, pump! Balalŵn! medd Gruff. Dyma Dewin a Doti yn cyrraedd ar unwaith. Bore da, Dewin a Doti, allwch chi ein helpu ni? medd Gruff. Wrth gwrs, medd Dewin. Dewin dw i, hapus i helpu. Hoffem ni weld mwy o Gymru ond dydyn ni ddim yn gwybod ble i fynd. Allwch chi ein helpu? medd Aisha. Wrth gwrs, gallwn i fynd yna Bala Lŵn, medd Dewin. Mae Dewin yn crafu ei ben. Mae Dotsi yn crafu ei phen. Beth am fynd i ddysgu mwy am fynydd uchaf Cymru, medd Dewin. Wff wff! medd Dotsi gan nodio ei phen. Ble mae mynydd uchaf Cymru, medd y plant. Dyma ni ar ben yr Wyddfa yn Eryri yn y gogledd, medd Dewin. Mae'r Wyddfa yn 1,085 metr o uchder. Mae pobl yn gallu cyrraedd y copa drwy gerdded, dringo neu fynd ar drên. Waw, medd y plant. Anhygoel! Ble nesa, Dewin? medd y plant. Beth am mynd i'r dwyrain i weld pont ddŵr fwyaf Cymru, Pont Gysylltde, ger Llangollen? medd Dewin. Mae'r bont yn 310 metr o hyd a 38 metr o uchder. Waw! medd y plant. Gwych! Rydyn ni'n hoffi teithio ar gwch ar draws y bont. Wff wff! medd Doti gan siglo ei chwt. Ble nesa, Dewin? medd y plant. Hm, beth am ymweld â chastell? medd Dewin. Fe awn ni i orllewin Cymru i weld un o gestyll hynaf Cymru sef Castell Ddinefwr ger Llandeilo. Cafodd y castell ei adeiladu dros 800 mlynedd yn ôl. Waw! medd y plant. Mae'n gyffroes edrych o gwmpas y castell, antur go iawn! Mae pobl yn gallu cyrraedd yma drwy gerdded, ar drên neu mewn car, medd Dewin. Ble nesa, Dewin? medd y plant. Mae amser gyda ni i fynd yn y Bala Lŵn i un lle arall, medd Dewin. Edrychwch ar y map, medd Gruff. Rydyn ni wedi bod i'r gogledd, i'r dwyrain ac i'r gorllewin. Ydan ni'n mynd i'r de nawr? Wff, wff! medd Dotty, gan nodio ei phen. Ydyn wir, medd Dewin. Rydyn ni'n mynd i ymweld â gwarchodfa natur. Dyma ni! Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig yn ne Cymru. Gwarchodfa glan y môr ydy hi, medd Dewin. Am le hyfryd! Beth allwn ni ei wneud yma? medd y plant. Mae llawer i'w wneud yma, medd Dewin. Beth am edrych ar yr anifeiliad a'r adar gwyllt sy'n byw yn y twyni tywod? Mae pobl yn cerdded neu'n dod yma ar beic. Waw! medd Gruff, rydw i'n mwynhau chwarae yn y twyni tywod! Wwff! Wwff! medd Dotty, gan ysgwyd ei chynffon. Wel, dyna ein taith ni o gwmpas Cymru wedi dod i ben, medda Dewin. Rydyn ni wedi cael amser pen i gamp, medd Gruff. Mae hi'n braf iawn byw yng Nghymru, medd Aisha. Diolch, Dewi na Doti. Wff, wff, medd Doti. Hwyl fawr, tan ein hantur nesa. Wel, tydi Cymru'n lle arbennig i fyw ynddi. Dwi mor falch bo ni gyd yn byw 'ma.